Ora mi ta lesa algu na spañol, mi por kompar'é ku papiamentu òf hulandes. Anto esei ta un tiki tristu i mi ta spera esei ta kambia, pasobra papiamentu i spañol mi ta kere nan ta dos ruman. Anto semper no por, bosnan no por separá nan.

Ok, si un persona, un di e panelistanan cu ke contesta, kisas na spaño. No, el a papia papiamento si, ha, el a papia papiamento. Ke un aplauso pa e cabayero si. Si, ami por, di mag.

Sí, mi ta kere, tin un aspekto práktiko na lokual ku bo ta bisa. Anto, mi ke mira kon e situashon ta na Hulanda. Na Hulanda ta tin un tempu ku gobièrnu hulandes a bisa, nos ta duna informashon importante solamente na hulandes. Konsekuensha ta ku hopi hende ku no ta dominá hulandes dje bo, no por a sigui, no por a komprendé di ke se trata. Anto, Kenny, si mi transponé lokual ta susedé na Hulanda kinanda, mi ta kere lo ta bon pa informashon importante ta duná tambe na spañó ku na ingles ku na hulandes pa tur hende en berdat por komprondé di ke se trata. Papiamentu. Sòri? Papiamentu. Naturalmente, papiamentu, si papiamentu spañó, ingles i hulandes. I esei bo ta asina bo ta kumpli tambe ku e aspekto òf e pensamentu multikultural, multilingual di di e komunidat akinanan. Ke bini si lo mester. Kenen ku otro palabra e kartanan di wèp mester bini tambe na diferente idioma, inkluso papiamentu. Incluso papiamento. No habri mi boca ora ke mi paso di banco pasobra mi ta mi ta haña koe seguro nan ta manda un keme pa mi na un descripcion un poliza na ingles ku ku tur mi bon voluntad mi no ta logra comprende kiko nan ta splica mi. Anto pesey ta necesario pa koos e den mi bisa mester a papiamento tambe pa ami por comprende miho kiko ta para di e poliza na ki como ora ke mi curpa. Danki Ruben. E siguiente pregunta tin Si. Nos a mira un meneer na blanco. Mi a mira un man tambe ei banda. Ki meneer i ta aki? Si, aki ta. Si. Si. Por favor. Sonido.

Siguiente persona tin un pregunta. Microfono. Estamos practicando multilingualismo. Boa nochi. Mi kier a remarca, of ya e ta un pregunta pero a la vez un conclusion, pasobra mi ta mira hopi entusiasmo di tur esnan cu ta akinan. Pero a la vez mi ta mira ku nos tin un problema, pasobra kuantu hende hulandes tin aki nan, òf ami bis'e hende blanku, pero ku men ta den yen posishon importante na nos isla komo direktor di skol, OCW, no mar òp, anto nan no ta aki. Dus kon nos ta bai haña e hendenan aki na mesa pa komvensé nan tambe di e importansha di papiamentu? Mi a scucha OCW, tin representante di OCW presente si. Aki na e mes ta un. Si. No, no, no, mi ta referi na ami mes, pero den sala. Si. Ami tin un testa. Si. Un testa. Un cos cu mester a bisa for di principio. Ta ku diputado Nina Kroon, lamentablemente ta na Hulanda. Nina Deneyes Nina Deneyes ta na Hulanda i diputado Kroon mester a bini na su lugá i el a hañ'é ku un situashon di un entiero ku e no por a bisa nòg riba dje. Pues, tin hendenan di nan di su oficina si cu a bini y nos tin nos flamante señora di OCW presente, pero mi ta comprende locual cu bo ta bisa, pero t'asina si cu locual cu ta pasando aki nan ta na altura di dje pasobra cu Ruben a splica e reunionnan cu. Riba papel, pa lei, nos mester tin pa informashon di e ámtenarnan i nos tin flamante señora Jennifer akinan ku ta di e buró di diputado Den Heyer. Abo, abo. Jennifer. Mi, mi, mi, mi ta haña e pregunta hopi importante, pasobra enseñansa kon ku bai bin ta un, un di e baluarte, un di e basenan fuerte. o cu basenan cu lo mes ta fuerte di comunidad. Cambio tambe hopi bia tin resistencia pasobra hende no sa te trece inseguridad cu ne awo nos ta bisa si ki cas cu hende ta pensa cu nos ke curi cu hulandes su enciansa, no. E punto ta juist pa mira kon idiomanan por traha ku otro i no kontra otro manera ta ina t'e kaso. Si bo papia ora ki di papiamentu, tin e hopi hende ta bisa esaki, Saka hulandes afó. Si bo papia di hulandes hopi hende ta bisa, No, saka papiamentu afó. Anto nos a bisa, No, no saka nada. Traha ku otro. Ken hende mes, anto e dosentenan mester bin komprondé awor ku no ta menasa. No ta menasa, al kontrario, nos ta deseá pa tin un bon enseñansa, i un bon enseñansa no por ta sin papiamentu, i un bon enseñansa no por ta aparentemente sin holandés tampoko. Kèmen, nos ta spera ku dosentenan ta komende esei. Siguiente.

Mi ta kere e charla aki ta gewoon apart den e sentido ku mi ta tende e ta papiamentu, mi ta ferwagt ku e kontestanan lo ta bai ta na papiamentu, pero ta dos tópiko pasobra e tin te maken tambe ku mas idioma. Mi mes ta rekonosé mi mes akinan e ta bunit ta papia pa ku nos hendenan nos ta papia huntu, nos ta komprondé otro. Maar den werkelijkheid e ta frustrerend pa un hende local, ami tin cu sinta como mi trabou mi tin cu domina cuater idioma. Un otro un hende ta bini ami tin cu keda continuamente schakel, schakel, schakel na informacion y idioma. E persona cu ta bini na e andere kant di e balie, e ta keda manera den e cas awor y mi ta mira dos hende ta papia idioma cu ta Spañó. E ta keda español dor mi ta bai, si nos ta bai over di nos orguyo, anto ta kuminsá na nos mate na nos idioma, anto ta kuminsá i nanan. Mesun kos na Fransia, ku mi bai, ni mas ke nan sa e ingles, nan ta vertekpet pa nan tin ku bai papiele pa, eh no, e ta chan buka, no, ta bo a bini, ta bo a skohe pa bo ta aki nanan, mi no tin nada kontra di ningun estranhero, pasobra mi mes ta un estranhero aki nan. Pero e ta bai di geven en nemen, pasobra mi ta, e trabou mes ku mi ta ehersiendo, mi tin kuater aña, kuater aña mi ta keda Hulandes, Ingles, Spañó, Aleman tambe tin bia bo ta keda ku wòrdu e tal kiko. Anto mi ta puntra, tin vergoeding pa nos lokal ku tin ku chan buka den tur e idiomanan? pa esun otro ku ta bini, sea pa biba òf pa un temporada, pa e por ta sinti e na kas ki dia ami ta sinti mi na kas. Ok. Un pregunta, un pregunta aklaratorio, un pregunta aklaratorio, Bo ta traha na un servisio?

Timenti ta esun ku a habri man pa e sobranan. Anto esei tin un nifikashon. Anto loke a sali dilanti den e fisikashon ta tambe ku hopi Boneriano ku ta sinta manera bo den un trabou tras di un bali, nan ta pèrdè tempu ku hasi tradusí ki ku man ku pia mientras nan trabou ta keda para. Anto e ta konta pa edukadornan tambe. Kila di esei ta algu ku den e implementashon di maneho siguramente mester bai atendé. Pasobra mester tin un hende ku ta hasi e trabou ei riba su mes pa abo ku ta hasi bo trabou di bali por hasi bo trabou manera mester ta. Ku abo no tin ku skakel bai bin, bai bin. No, mester tin un manera ku bo ta bai atendé esei di un manera práktiko. Dame djis indiká, no. Ora bo yega Merka, no, Tur hende ta kana drenta, drenta, drenta si bo pasport no tin un problema. Pero si e kos si pip nan ta saka bo fi den rei, bo ta bai aya banda bai atende bo ko largu pasobra bo ta bin di misa kiko tin un problema ku bo, bo tin un ko krimina, whatever. Terwijl i nos tin bai traha asina. Ku e hende ku ta traha, ta traha nan nos bisa esun base ke ta hasi su trabou. Anto si bin un problema ku abo no ta esun ku tin ku atende, e tin ku bai di un rei apart. Esun ku ta tradusi ta name over. Nan a bis'é asina. Ta b'en, nos tin ku bai tra otro. Nos tin ku pensa ku ta manera nos ta hasi awor aki, asina nos tin ku keda chambuka. Mester bin un manera diferente ku abo tambe ta sinti bo bon, komo esun ku ta papia e matriks, e idioma matriks, na skol, den trabou, na kas i den bario. Kon e mester ta? Kòrda bon, e plan di implementashon no ta kla ainda. Pero tendiendo bo, mi ta kere ku nos tin un e papia ku hende na manda e bo pa wak kiko mester hasi pa hasi bo trabou tambe ta mas konfortabel. Por eso esei ta implementashon. I efisiente. Sí. Bo ya efisiente mi ta kere ku mi haña un señal, mi a risibi un señal, mi a risibi un señal ku nos a keda ku solamente kuater minüt, Wow. nos a keda ku solamente kuater minüt i. E ora ei nos tin cu bay pa preguntanan, pa e ultimo dos of tres preguntanan basta nan ta corticu. Sorry. Un bia mas danki pa e organisacion. E pregunta cortico ta a papia di material, desaroyo di material. E Johanna papia di dje y tambe Ruben Seferina por splica un poco mas. Den profundidat, kiko esaki ta enserá? Desaroy di material. Joana papia di desaroy di kuríkulo i material. Kon esei ta i den ki forma? Ta un tereno ku ainda mester sigui desaroyá no, pero si mi wak e liña manera e ta. Hulanda a brasa Papimentu. Esei ta unu. Dos ta ku tin a desaroyá un un kuadro di referensia pa Papimentu. Ta ta trahando ora ki riba liña di kon ta bisti ku e leerlijnen, liña di siñansa. E ta kla kaba asta. Anto a base di esei tin ku bo e parti idioma bo den òf e liña ei den diferente klas na skol, programa. Ato, e ora nos a bai yega, e ora ta kuater e porshonnan di material ku mester pa kada un di e partinan, kada un di e klasnan bisa. Ato, nos a kuparti awor den dos, bo tin metodo, mester, ami ta pensa ku lo mester desaroyá un metodo, pero banda di esei e dosente mester ta ekipá di tal forma ke mes por produsí su materialnan. Te men, e punto di material ainda ta un poko trempan.